dai colorful akamboenda kupodcast ya yadj sparks e, i think mukacheka on this video ruvengo rwako namaloti ruri serious level rekuti unotowisha kuti afe ehe maloti ndakamuvenga ndomufarire because Maloti ka munhu wekuti pandakaregera kutamba namaloti nini pandakatangaita zvemafuta maloti aienda pasocial media otaura kuti nditanishe kuti mafuta ndogadzira akadai asiriyo but ari ndiwo ande ndichipa vanhu because munhu wese andopa mafuta hapana munhu akambocomplaina two munhu wekuti pese pandaitiraya kutamba nevanhu hati makaona kuti ndanda kuirana ritsi akaisa vhidhiyo achinyepedzero ngari kuda kufarira ritsi so that iye kana kuirana naritsi vanhu vandotamba navo vabve pasaidi pangu akaenda futi pasocial media akatoroti ndiri kambwa ndakazodai kalafu wane utsinye i don't know why us ladies tikaita ushamwari tinoitirana godo tinoitirana utsinye handiti tinoona uchinzi Colorful akazorara naHulengende. Hulengende akati ndakaiswa pakona. Eh, kune vakaona the live yakaitwa naHulengende na naKetsina. Unaitika ah ndandakaiswa pamba Satan anga anga apinda umba zvekuti ah Wambo iwe wakambotushidari kana nemunhu mupassage here?

Hi guys, uh, welcome back to her voice unfiltered with Smally Sokostina. Eh, nhasi ha nhasi ndiri ndega muri kuona handina uh, munhu wekuita interview but nhasi tinoti kuita sei timbogotaura pane nyaya iri kupisa mumastreets or yanga ichipisa mumastreets for the past two to three weeks and vanogara mumastreets i think you all know kuti okay, most of you you might guess and know kuti nyaya ndiyanani nyaya ida tikudaro yandikuda kutaura nezvayo nhasi inyaya yeushamwari nyaya yeushamwari pamadzimai i don't know why us ladies tikaita ushamwari tinoitirana godo tinoitirana utsinye we backstab each other because ukada kutarisa nyaya iyi kai its um, circulating around uh, that issue iyoyo yekuti eh, tikada kutarisa maloti nacolorful handiti ndo vanhu vandiri kutaura nezvavo eh, these people vakamboita shamwari before if you want to check handiti vanhu havakatomboita mafriends vavanetsana nemaissues avakanetsana and vakatadzomira kutamba vese and then if you check there is a video uh, eh, colorful akamboenda kupodcast yadj sparks e, i think mukacheka on this video ruvengo rwako namaloti ruri serious level rekuti unotowisha kuti afe ehe eh, maloti ndakamuvenga ndomufarire because maloti ka munhu wekuti pandakaregera kutamba namaloti nini pandakatangaita zvemafuta maloti aienda pasocial media otaura kuti nditanishe kuti mafuta ndogadzira akadai asiriyo but ari ndiwo ande ndichipa vanhu because munhu wese andopa mafuta hapana munhu akambocomplaina two munhu wekuti pese pandaitiraya kutamba nevanhu Hanti makaona kuti ndaenda kuwirana naRitsi akaisa video achinyepedzera kunge ari kuda kufarira Ritsi so that iye kana kuwirana naRitsi vanhu vandotamba navo vabve paside pangu. Akaenda futi pasocial media akataura kuti ndiri kambwa ndakazodai kalafu wane utsinye so Tatelicious pakatotora tsoka yacho kana zviri zvekuuraya ndatotora because ndakatomuvenga handina kana basa naye maloti. And in this video if you check clearly ukunyatsokuona kuti Colorful akati chii? Akati akavenga maloti. Beta afe aende kuna mwari akamusika. You understand? It shows kuti munhu ane uh, some kind of bitterness of whatever happened pahu friendship hwavo. Handiti? fast forward eh, vanhu ava vakazomboti uyaita yake uyaita yake and then vakazotaurirana vakaita sei and they became friends again of which eh, ini ndakazvitarisa from my own analysis eh, we can eh, malota anoita zvaanoita anodii but kana akagona kudzokerana nemunhu akataura mashoko atanzwa aya it means she's got a big heart that we cannot deny it it means she does have a big heart because munhu haungaregerere mashoko ekunzi ngafe kana tsoka yake ndoinokora its pure hatred neuroyi mukati iri pachena anambovanza apa kalafu if you want to be honest handiti but nekuda kwekuti malotishes got a big heart handiti ende munhu anotoratidza kuti munhu aida shamwari yani aida shamwari yake handiti she let bygons be bygons handiti vakataurirana and vakabva vadzokerana vakatanga kunge vava vese vachidii and we also kuti eh, mabridge akatomboita sei akatomboti kuna maloti A snake will always be a snake, handiti? But Maloti gave Colorful the benefit of the doubt, handiti? Akabva amuunza back into your circle. Not knowing kuti munhu atori nevhandeta, haasati adi, haasati apedza naye. And then we start to hear mastories ese akazobuda kune vanga vachifollowa, handiti? Tinoona uchinzi Colorful akazorara naHulengende. Hulengende akati ndakaiswa pakona. Eh, kune vakaona the live yakaitwa naHulengende na naKetsina. Unaitika ah ndandakaiswa pamba Satan anga anga apinda mumba zvekuti ah wakamboti uchidarika kana nemunhu mupaseji here weitwa imwe panga pasaka Wetwa yekunzi mbaso. Urikupesana nemunhu mbaso ari dangerous ndikutaura ife. Very very dangerous. Very very dangerous munhu yawa yawa.
Handisi muri kuona hulenge ndari kuti ndakaiswa pakona. In a way is admitting kuti akatoita sei? Akarara nemusikana uyu. of which isusu takamboona malords akambobuda achiti vanhu imi hamudiwe nevarume venyu iye anodiwa nawo alengende eh, haana basa nemurume all those remarks that she has made of which the guy ari kuita sei ari kuadmita apa kuti akaiswa pakona ende mhuri yaanenge anotoshandisa mushonga saka tiri kudzidza kuti chii apa panyaya yese iyi either way we can tell kuti as women ka we go through hell and fire and what for men vanozongokunyadzisa at the end of the day because eh, truth be told eh, it's, it's so embarrassing hatidi kunyeberana kuti murume anouya on social media kuadmita kuti ini ndakatokusejuswa eh, nemunhu ndikatorara naye zvakangooma zvichibvira pakuti chii zvichibvira muushamwari muufriendship saka toita sei toregedza here kutamba nemi guys toregedza kukuinvita here kudzimba toregera kukuregerera here ndo the biggest question kana matitadzira imimi torega kukuregererai here because chokwadi chekuti haasi munhu wese anogona kubatirira kana munhu akatadzirwa tikada kutarisisa and tikada kutarisisa malotis is a very good example of that akagona kurengerera munhu akatombomuudza kuti ifa i don't care chero kanzi wafa iwe waenda kuna mwari wake so as much as eh, tichiti hedu maloti anozodii anozodii but we have to give her that credit yekuti she does have a big heart eh, she does have a big heart nekuti chero dai ndandiri mumataura mashoko iwayoka aiwa ndaingoita mark and avoid i will never bring such a person close to me let alone in my house i will never do that because atoratidza true kalaya true kalaya yake tozoona ulenge ndakabuda kuti eh, tete ndovakaudza Tete Eva vakaudza Colorful kuti inini ndinomuda chichi hanti makatozoona the fort palife futi iyoyo uyo akutora tii makazonohura kusouth africa uyo akati ndaita kutoenda kuchikoro ndakuti family fighting family on social media ngaaende pane vabereki inzwa ulengende uyu eva ndamuisa pako uyu eva nzvadzi yako uri kuinzwa palive here
iye anondiudza kuti hanzi zvinhu dai ndanga ndiri tete ndaisafanira kuuya paya kwauri ko iye ah, ah, mukadzi ah, wake dai anga ari muroora izoenda wambotaura neni kupiko osaka iwewe uri kuzama kudaita sei asi ufunga kuti yo mbiri yakangogadzirwa ufunga kuti yo

you see kuti if you're not careful tikasangwara tikasachenjedzwa social media zveshuwa tinouya panapa tikaonererwa tikaita se tikaita se but you know, in a way our families dzinodestroyika yes ulenge the sister akanowada but that was uncalled for how can you fight with your family and even ketina akatomutsiura kati ini inini nesisti yangu nadhoroni takambotukana tikadii tikadii tikadii saka kunyatso kuregererana kwacho kunoti nese bcause we did it publicly kulenge ndaigona kunetsana nasistirano ake chi behind the back there vonetsana zvoperera ikoko kwete kuti vanozodii vanozozviunza on social media Still till we are seeing a woman fighting another woman. Ndikuti nyaya iyi yese tikaitarisisa ka vana vaigona kupedzerana vasi pasina mboya pasocial media but anyway they brought, they brought the dirty here on public saka people will judge it here on what on public zvichibvira pakuti chii like ive said ndichitanga paushamwari aripo akatake advantage of the other kuti akatoona kutoti kalafu akatoona kutoti malotka atori neebig hat anokwanisa kuregera ane chii ane chibva atodzoka aine emotive adzoka ane emotive ukuwo malotiwo agara anga atombotaura kuti imi amudivi ndinodiwa saka Eh, if you had followed the story uchaona kuti it was a chaos to the extent yekuti maloti akazotuka amai vaulengenda ulengenda aripo kamwana kehure haana exposure uya because akazvarwa namai vekumusha unoita exposure ongende unoita exposure yekuti akazvarwa namai vakapusa check mbende aitonetsana Ero. neni nenyeva Chaona umba.
that was wrong whether we like it or not chero mukada kusapota kuti he ana amwene vakazo vamwe munotuka nechemwoyo better ukutuke nechemwoyo not allowed like that because blood is bigger than water anditi pane musi wekuti ulenge ndachatadza kutaura ari apa who's gonna be standing in the gap haasi maloti is the family iyoyi yakuita sei akutuka pane paakatomboda ulenge on the other video achiti ndakaudza mimi kuti iwo ndo you bring these people i know them chino chino ipapo malota she is not wrong ari kuda kuzama kubonda nefamily kwaari because yes asataurwa zviri officially but mumutemo muno muzimbabwe munozviziva kuti vanhu akatogara vese akutongonzi muroora saka ndiri kuti chii guys inini hamwe ndiri kuti ngatidzidzei paushamwari apa ngative nemalimits vanhu vatinoita bring in close let i know kuti kune vanhu vekuti eh, ukatamba nemunhu unokurirwa yes tinotaura nyaya masecrets and all we do that hatisi kuzviramba and kazhinji toita neimwe vanhu vechikadzi but kana iwewo usasatambe nemunhu ka why do you bring out masecrets awakaudzwa nanhingi nekuti amuchatambe mese that is very lame it shows kuti youare very weak because kana uri strong iwewe ka kana ingotamba newe kana tasiyana zvatakaitirana patikaita zvataiita tiri tese just leave it but uh, vazhinji vanozviita izvozvo ka ukatotarisa vane inonzi loss of esteem and they want to tarnish image yemunhu wanga achitamba naye uye uyu ukunzwisisa so that nobody would want to kutamba nemunhu iyeye o oh, unenge watogara watamba najuda iscariot munhu wofunga kuti shamwari yako izvo kana munhu yacho unoti muri pacompetition iwe uyu abetter than me so guys ladies let's be careful handizivi hangu kuti ndingakutsiurai sei but nyaya yevabhesti nyaya yanashamwari yangu wadya here handisi munongodziziva nyaya dzacho kuti hadzina kuzopera zvakanaka try not to asi chero ndikati try the truth is ukangowana munhu waunosheya nayo end up sharing Because kana usina sisi wekuti yes you can be friends with your mother ngatiudzanei but there are some issues that you can confide in your mom vamwe unongositorina mari yekuenda kuna therapist nei woti ndavana shamwari gandiudzei shamwari yeye yakutanga kukucheya all because of jealous problem yedu akadzisusu we are very we are full of hatred and jealous pane kuti ungofarira umwe wako kuti aiwa mumwe wangu pamwe eh, achiva icho you, you understand nekunyeberana nekuva masnake in the grass ini i believe kuti vanhu kana muchitamba mese dzidzai kuudzana chokwadi where you are wrong you are wrong because ah you are wrong mega you are wrong asi iyo yekuti matamba mese hamuudzane chokwadi ndo inoita kuti vanhu muzoti o oh, akambonitorera boyfriend yangu bye bye ndichanomurowo pepatupa mberapo kana kuti wazoda mune munhu ari bo mune ozvaya neyo reseri achikuvhurira munhu akuudza eh, boyfriend yako oyu ena nyaya dzake so guys ladies ah, ngatimbozamei kubvisa bitterness because ndikati ngatisaite shamwari ka haati kunyebera we cannot live without friends and we cannot live without these men at the end of the day handiti saka iwewe as a person nyaya yese iyi yamaloti nacolorful it is a lesson handiti yekuti kana watamba nemunhu yes iva neshamwari but know your limits sezvekumuudza nezvekusamudza zvinhu zvese zvekumba mako you cannot tell your friend nekuti wasi kuziva kuti mauyi ake ari genuine here you don't know that saka try to limit nekuvhikirira varume kuti wangu murume haanyengi wangu murume azodai anobva adai and then what nyaya dzekuti kana manetsana makutukirana vabereki dzisiyei what do you gain from that kana inini ndanetsana newe tuka inini and let it end there kuti kuti ndoribatira mai vangu baba vangu neye vausingazive izvozvo tikada kutarisa its a sign of weakness its a sign of weakness because hakuna munhu ane powerful mind ka angasitupe loti ini ndanetsana newa kuda unobatana nemubereki wangu once watongozviita it means youare weak whether you like it or not you are weak ndo chokwadi chaicho kana kutukirana vana it means you are weak chero vazozvidefenda kuti aiva eh, ah, ah. pakaresveka pakaresveka maloti you are not supposed kutuka mai vaulengende kana hama dzake or what because ndo mumusha mauroda kupinda pamo handiti waitaura uh, pavhidhiyo yekwasparks maybe just a snippet amuona achiti ari kunoroorwa manthen pamberi papainini ndiri kuroorwa musi wa 14 may hama adikani saka muchaona chi mazvinzwira kuti atora zvokuti ari pamurwana ulenge saka iwewo uchanoacceptwa sei samakoti naamwene nekuti oredi watovatuka uchano acceptwa sei kana uyu ulenge ndakazvaya nerimwe bhebhi nerweseri kuna mai vake riri risina kuna kuvatuka chero rave rine hunhu hwakashata mai anofunga anatadza kuaccepta anomubvuma why because iwoyo yes youare outspoken hauna waunotya hauna we get that but you have limits hanzi chero vanhu mukatukana mukanetsana munofanira kusapehukama netinobody knows what, what tomorrow brings and zvezvo kuti never never never is a very long time so never say never in this life so guys paushamwari apo let's be careful ndingakurambidzei kuita shamwari nekuti kunyeba but let's just be careful nevarume ava pakuvatrasa nekuvavhikirira nekuita sei vatizive kugumira kutukirana hama nevabereki nevana let's try kuzvinyadzisa pasocial media let's try not to do that handiti because at the end of the day chero bhaibheri chairo rinoti all is vanity tichafa zvese izvi tichangozvisiya and then what kusiya mbiri yekuti aituka kusiya mbiri yekuti aizo and then what you know do some of the questions that you sit down and ask yourself kuti kana ndaita chimbimbo nechii pasocial media and then what